Alive in kicking, alive chu nungdam tihna niin kicking chu kick tihna mai a ni a. Awmzia tang pawh hian he mihring hi a hrisel hle dawn a ni tih a hriat mai. Mi tu emaw la hrisel tak leh active tak sawi nana hman a ni. Mihring kher loah pawh hman thei a ni. Entir nan, My grandfather is eighty three years old now, but he is still alive and kicking. Ka pu chu kum sawmriat pathum a ni tawhna vang vanga a hriselna a la tha hle a ni. Pahnihna, Apple of my eye. Apple chu apple, eye chu mit. Tho mal mal hi chu hrethiam vek mah ila han remkhawm mai hi chuan awmzia vak a nei lo. Nimahsela, idiom a nih tlat avang hian awmze ril tak chu a nei tho. I bialpa hnenah You are apple of my eye han ti chhin teh mah, a awmzia lo hriat sa loh chuan i ho teh tu a ti eng a. A hriat theihna erawh chuan in inlei chinna a that phah hle eng a, rose par mawi i dawn phah hial mahna. Apple of my eye awmzia chu

Zangkhua a bungut hunah duh leh lo tel ve rawh se. A ni nena chawi dun hi a teuh hian a hnai lo i ti teuh hlur a. Hetiang ang thil thleng tur ruahmanna do dal thu sawina leh thlentir tum ngai loh thu sawina hi over my dead body tih a ni. Palina, Alter Ego, hmelhriat an awm a, thian satlia an awm leh a, chutah thian tak tak, thinlung leh rilru bun ruah vek ngamna kan mithnaih tak kan nei leh a, chutiang mi chu Alter Ego an ti. Alter Ego i nei em le? Pangana, Happy to see the back of somebody. Mizo thawnthuwa chhura chunchin kan nei a, a nih hming hawh hian tawngkam pakhat chhura a awm ta lo ve tih tawngkam kan nei bawk a. Chumi awmzia chu kan mi huan zawng emaw, kan mi ngaihnat vak loh zawng te kan bul hnai atanga an kal bo chiah kan sawi thin niin a ni awm ta lo hi kha thaw veng huai mai tihna a ni. Sapho hian chhura chanchin sawi tur nei ve lo mah se, chhura a awm tawh love tih tawngkam tlukpui hi an nei ve a, chu chu Happy to see the back of somebody tih a ni. Entir nan, His wife could not wait to see the back of him. A nupui chuan a pasal chu kal bo thuai thuai se a ti hle. Nupai lungrual tak chu an ni lo phawt mai. Parukna, Cross the bridge when one come to it, Hringnun hi chuk leh chho, tluk leh din, hlim leh lung ngaihna inchawhpawlhna a ni a. Lungkham leh eng to tur hi a tam hle a nih hi maw. Sapho pawh khuan he thil hi an hre ve ni che ka nga. Hmalam hmuna thil lo thleng tur te lungkham lo tura infuihna tawngkam an neih a, chu chu kan sawi lai mek Cross the bridge when it come to it tih hi a ni. A awmzia ngawr ngawr hi chu i hmalama lei indawh chu a hmun i thlen hunah chauh i zawh ang chu tihna mai a ni a, kan la thlen phak loh leh ban phak loh lungkham lawk tun tur a ni lo ve tihna a ni. Pasarihna, The ball is in your court. He idiom hi tennis game atang rawn piang chhuak a ni. Court chu an khelhna hmun hi a ni a. Tennis ah chuan lehlam lehlam in ball an in vuak chhawk thin a. I tumpui pan i lama ball an rawn vuak let kha lo vollet ve duh ta hauh lo mai la, i chak thei lo ang. lo vuak let zet zet kha i mawh phurhna a ni. Hetiang chiah hian hringnunah hian duhthlantu leh thuthlukna siam tur tam tak kan hmaah hian a awm teuh thin a. Chutiang hunah chuan nang puitling thankin ur tawh hnenah khan The ball is in your court, you have to decide what you are going to do kan ti thei ta a ni. Thuthlukna siam hi i mawh phurhna a ni tihna mai a ni e. Pariatna, Work like a beaver. Beaver chu ramsa che khat, sazu chhungkaw zinga mi a ni a. Ramsa zawng zawng zinga taima ber lis an sawi piangin pakhatna a nih loh pawn top ṭhiah tal chuan an hming a chuang fo ṭhin. Lui te deuha cheng chi a ni a. Dam kan tih ang chi hi taima takin an siam tlut tlut mai ṭhin a ni. Dam siamna tur thing te hi an ha seh ngat ngatin an kit ve thin. Dam builder tih hming an put phah hial a ni. Work like a beaver tih chu taima taka thawk tura infuihna a ni e. Pakuana, A bed of roses. Bon Jovi la Bed of Roses tih hre lo fa hi keini generation zingah hian an awm angemaw chu. Bed chu khum, rose chu rose pangpar, bed of roses, khum rose para khat Awmzia a va awm vak si lo ve. A awmzia tak tak chu hei hi a ni, nuam sa, nun hah dam. Entir nan, life is not bed of roses. Hringnun hi nuam sa taka chenreng thei a ni lo ve. Sawmna, Better late than never tlai loh tur tlai ai chuan kal hma vah pawh a tha zawk ngai. Mahse khawvel hi duhthusam ang thlap a thil thleng diak diak theihna hmun a nih tlat loh avang hian kan tlai fo tho dawn a ni. Hei rawh hre reng ila tlai hi a pawi ber a ni lova khen lo zawk hi a ni pawi ber zawk chu. Isua bula an khen ve pakhat zawk kha i hre reng ang u. Better late than never.